Ka pu dollar thum chiah ka nei a, khawngaihin sam min meh sak thei ngem? a rawn ti a, nui chungin Thianpa dollar thum chauh maw? Kut dawh te pawhin hei ai tam hi chu nei ngei ang, sam meh chu beisei lo mai rawh, a rawn ti a, neitu chuanin Hei vak vaipa, sam meh man hi dollar sawm thum atangin a intan aw, pawisa i neih loh chuan chhuak rawh, Kan hun rawn khawh ral suh, a rawn ti a. Dawr chhung chu nui rin a khat nghal a. Chu pa hming chu Jayden a ni a, hmuihmul leh sam thur deuh tak chung hianin a neih chhun ni awm tak ipte hlui tak hi a ak bawk a. Jayden chuanin, Vawiin hianin hna dil a interview ka nei a, hmuh nuam deuh a lan ve ka duh a, a rawn ti a. Receptionist chuanin hmusit takin, Interview a, khatiang khan maw? a rawn ti a. Chutih lai chuanin dawr kil khat atangin, Tlangval pakhat hi a rawn pen chhuak a, Jayden a mit sen ram leh chau hmel tak chu enin zawi sap hian, Thianpa thu rawh, ka lo mehsak ang che, a man a ngai lo vang, a rawn ti a. Dawr neitu chuanin, Noa, nang ngei pawh hian i duh khawp i hlawh loh kha, tunah mi tanpui i han tum ve la maw? a rawn ti a. Noa chuanin, Ka hria lawm, mahse vawi khat mi ka tanpui avangin ka re thei phah chuang lo vang, a ti a. Dawr chhung chu reh nghal thuap a. Bak che ri chauh chu hriat tur a awm ta a. Darthlangah chuanin chu pa chu zawi zawiin a rawn in thlak danglam ta a. Jayden chuan a hmel chu en in a mittui a parul kuang mai a. Hetiang hmel hi ka pu leh thei tih hi ka lo theihmilh ṭhep tawh a ni a rawn ti a. Dollar thum chu a rawn phawrh a, hei hi ka neih chhun a ni a, hlawhtlinna ka hmuh hunah ka rawn tlawh leh ngei ngei ang che a ti a. Nova chuan pawisa chu nawmsana kawl rawh, kei a ni mamawh zawk a rawn ti a. Noah chuan a bag atang chuan kamis thianghlim tak leh blazer hlui tawh deuh hi a rawn phawrh nghal bawk a, a thar chu ni lo nangin kawng a hawn sak mil mahna che a rawn ti a. Jaden chuan hnuk ulh ṭung hianin, Tinge hetiang hian min ṭanpui a? a ti a. Noah chuan nui chung hianin, A chhan chu ka mang ang ber lai khan Pathianin kawng min khar sak lo a, chuvang chuan i tan kawng khar sak che ka duh bik lo a ni a ti a. Chumi tlai chuanin Jaden-a chu khawpui lai laia office lian takah chuan khur dar dar chungin a lut a, a chhuah leh chuanin a hna hmuhna thuziak chu a lo hawng chhuak a. Kum tam a liam a, rim takin hna thawk a, dinhmun sang tak thlengin ama company ngei din theiin a awm ta a. Tlai khat chuan veng hlui lama tlan tel laiin kawng sira cardboard phek pakhata mobile hair cut a leh a man a lo inziak a. Pa pakhat sam tuak deuh tawh hi thuthleng te takteah hian mi sam a lo meh sak a. Chu chu no angei kha a ni. Jaden chuan a motor chu muang changin a park a, a tlar tawpah chuan a va in a va ding ve ta a, midang zawng zawng an meh zawh hnuah chauh chuan a va thu ve ta a. No a nan meh zawh chuanin nui chung hianin, I lung a awi maw? a rawn ti a. Jaden chuan rawn inher chungin kum tam tak kal ta khanin, He zawhna bawk hi min zawt tawh a ni, a rawn ti a. No a chu tawp chutah, Jaden, nangmah i ni tak tak em? a rawn ti a. Jayden khan kha min i a khan ka tawngtai a, aw lalpa min la hriat reng chuanin beidawng lo turin chhan tha tak min pe rawh ka ti a, chuan sam mettu pakhat hriat ngai pawh ni lo, a thlawna lu min meh sak tur hi a rawn tir ta che ni a ti a. Dawhkan chungah chuanin chahbi bawr khat hi dah a. Jayden chuan saw tilai kawng sira sam mehna dawr thar saw A man ka pe vek tawh a, a hmanrua mamawh zawng zawng pawh a awm vek a, a neitu tur rilru tha tak chauh a mamawh tawh a ni, i lo enkawl duh em? a ti a. Noah kut chu khur dar dar a mittui ting pam chungin chulai kawng sirah chuanin a kuah ta vawng vawng mai a ni. Khawngaihna che te hian mi pakhat nuna thlak danglam thei tih i ring a nih chuanin comment lamah hian amen tih emaw talin i lo comment ve dawn ni aw.